Бәйрәмсез бик күңелсез, бик күңелсездер сезгә дә, бәйрәмнәр кирәк сезгә дә, кирәк һәммәбезгә дә. Менә тагын бу бүлмәгә без җыелдык бәйрәмгә, безнең шатлык эшкә сеңде сезгә ничек сөйләргә. Бүген безнең зур тантана, моңсуда ул ямьле дә, әлифбабыз китәбездән, бу көн калыр хәтердә. Алтын яуган көзге көндә тыйнак үттек класска, әлифбаны кулга алдык, әй сөендек шул чакта. Әйе, кабатланмас балачак иленең иң шәп бәйрәмнәренең берсе, әлифба бәйрәменә җыелдык без. Җир йөзендә кем генә булмасын, кайда гына хезмәт итмәсен, ул зур дулкынлану белән үзенең нәни кулларына тәүге тапкыр әлфа алганын искә төшерә. Чөнки һәркемнең дә белем дөньясына аяк атавы әлфадан башлана. Димәк, әлфа китабы озын гомерле, тирән мәгънәле, бәһасез байлык ул.

Белем сараена керергә ачып, сезнең кулларыгызда хәзер бар ачкыч. Тәни дусларым, шуны белегез, бары әлиф ба белемгә егез. Зур доктормы ул, укытучымы, яки төзелештә бер инженермы, космонавтмы ул, яки галимме, агроном яисә гади эшчеме, үтәргә эшнең кечесен, зурысын, әлифбадан башлый үзенең юлын.

Яраттың син әле. Ярдәмче булучы булсын дидең. Эшләгән һәрбер эшләре елмаеп көлең. Ба өйрәтте җитез булырга, батыр кыю кешеләрдән үрнәк алып торырга. Өйрәтте чиста булырга, пөхтәлекне сакларга, усал ямьсезләрдән безгә, кечкенәләрне якларга.

Вәгъдә бирәбез ялкауланмаска, икеле алмаска, тырыш булырга, мичкә укырга. Кадерле балалар, сезнең белән бер рәттән әлифбаны, азбуканы тырышып укучылар безнең әти-әниләргә булып үтәбез. Әйдәгез аларга да рәхмәт әйтик.

Кысканга болытлар кычкыралармы бу ел? Эй! Туктагыз әле, туктагыз балалар. Аңлатып бирегез әле. Бу шүрәлегә ни булган? Бит Габдулланың кая сәрендәге шүрәле. Аның борнагын агач ярыгына былтыр исемле бер егет кыстырган. Менә шул былтыр исемле егет моңа сораулар калдырды. Шул сорауларга җавап тапсаң, бу тозактан ычкынырсың, диде. Мин урман сарыгы, кайлардан җавапны табыйм?

Ничек сен тормышын, ничек көн күрмешен, сөйләп бирче төзек, табаламсың ризык. Мине шам кырларда, болында, урманда, уйныймын шамын якты көн булганда.

Гафу итегез мине, мин дусымнан килгән өчен. Гафу ит мине, дустым. Хушыгыз, балалар! Менә, дуслар, мин инде китер вакыт җитте. Яратыгыз әти-әни, не, сөекле туган илне. Минем өчен алмашка ике дәрес килер. Сезгә алар белемне тагын да тирән бирер. Митат әдәби уку китабы була. Митат әпеле була. Мине укып сөйләрсең, мине язып киләрсең. Бик күп юллар үтәрсең, хыялыңа җитәрсең. Самысы сөекле, иң якын дусларым, тырышып укучы кызларым, улларым. Көттем мин бергәләп укыр көн җиткәнен, мин әле өр-яңа бер тапсыз битәре. Килдем мин никадәр, җыр, шигырь, хикәя, мәкальләр күтәреп, мая ебеткәнче, укырга җитәрлек. Тапкыры җавабы табышмак ни чаклы, тик менә үтенеч, таплама китапны. Татар теле, туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң, сине сөя торган тел. Туган тел иң әйбәт шул, туган тел иң әйбәт җыр, туган тел иң әйбәт китап, туган тел иң якын тел.

Шат куанычлар, ныклы сәламәтлек, яңадан яңа уңышлар телибез. Ә инде балалар менә шушы биш ярым биш ай ярым вакытта бик тырышып әлифбаны өйрәнделәр, матур итеп укырга, язарга өйрәнделәр. Барысы да бик тырышлар, уңганнар һәм алда да инде аларга зур өметләр баглыйбыз.

Моннан соң да гел шулай тырышып укыгыз, бишлеләр генә алыгыз, әти-әниләрне борчымыйча, укытучыларны борчымыйча, матур итеп укырга язсын сезгә, киләчәктә дә уңышлар, барыгыз да сау-сәламәт булыгыз, гел шушылай елмаеп, шат күңелле булыгыз, бер-берегезгә һәрчак таяныч булыгыз, бер-берегезгә ярдәм итегез,